Hello, chibai leh vek ule. Hei vawiin hianin tlawng kamah kan kal dawn a. Tlawng hi thui lutuk a, hei kan awmna pawh hi tlawng a nih ngei ni lo, hming dang a lo nei ngei neih lo kha ka chiang chiah lo a. Amar chu thiante pawh kan han zawt chawp nawk nawk a, tlawng vek kha a lo la nia chuvang chuanin ka tisual bik lo tur a ngai ang. Chuanin hei vawiin hianin Gabriel film shooting kan nei dawn a, hemi hi. Ahh picnic scene a ni a picnic scene ah hian in lui kam kan duh a hemi tlawng kam sir ah hian in tui thum ahh water fall kan ti ahh water fall hi khan han ti mai a ahh tui khaw thla nalh deuh mai a awm a a piah ah sawn chumi chu khan han pan dawn a ni a hei ti hian kan han kal a hei kan director a ni a kan director hi khan zui hnak tak a han thleng vel deuh chiah a ni a hlawmna ah hian. Umm, ani hian an kawk kual zung zung a tih dan tur te, set up dan tur te an hrilh kual a, heng ho hi Vinya lang tur te an ni a, an chhe lo hlawm khawp mai hei. Tihianin an hawi kual vel a hmun hi nuam kan ti tlang viau a ni. Lui hi ka beisei ang lo deuh maiin tunah hian a lo thiang hlim em em mai a, heti hianin a lum em em a, aw nuam kan ti tlang umm. Hei lui hi a thianghlim em em mai a, ah kan Mizoram lui te hi chu hei a hring deuh nghulh mai a, a fim deuh kuk thei lo a chhan chu kan ram leilungin a zir lo vang hian fim kak ang chi ang khan a awm thei lo a, kha chu kan hre vekin ka ring, amar chu nuam chu kan ti tlang hle a ni. Tihianin lirthei ah hianin motor car pahnih kan keng a, chuan two wheeler hi keng thei thei in kan keng bawk a, kei hi motor rui chi ka nia. hei heta permit bun hi an min phur a scooty in kan tan thla a heta hi s thiri te an lo chhuak ve chiah bawk a sunscreen te han in hnawih nawk nawk a khitah khian ka la lawn dawn um chuanin hei an thian te an hei puah chah tan a hei ka han vei kual vel hi enge Sunhlu hi a lo tla nual mai a, kei phei chu ka lawm em em mai a, ka chhar khawm ka zawng khawm a, a kung erawh chuanin ka lawn lem lo a, thingkung lawn hi ka thiam lo a, thil sang ka hlau bawk a, thingkung ka lawn theih lo a, tui ve viau a ni, ka silfai a, khu tui khu ka lawm em em mai a, Mizoram hi a lo mawi a ni tih tawp mai kha kei chu. Ka sawi theih tawk a ni lo mawi em em i ama erawh chu vawiin kan shooting ah hianin thil tluang lo deuh mai a awm a, a chanve vel ka shooting kan han neih zawh hianin kan zinga mi pahnihin che sual a, chungah chuan pawi deuh maiin kan film shooting neih tura tawp thleng kan awm thei lo a ni. Tihian hei kan zoom vel anga khut lampangah khuan kan chhuk dawn te niin a lang a. Ahh waterfall kan tih tui khawh thlak a a chhak ah hian a awm a hemi chhak lamah hian hemi umm ka han zoom tur chhak ah ah hian a awm a chuang chuanin kan phei char char dawn ni tah khan chuanin umm hei kan zoom a a chhak lamah hianin kan shoot dawn a ni keimah ni chu chuan khutiang lai velah khuanin tent vel chu kan kaih dawn niin an sawi a. Rem viau mai kha kan zoom vel ni thiam ang tawk tawk in kan in buat sa a kan in ready tawh ti hian in a thei thei hian in shooting an lo be ang kei hi chu tah hian in engmah tih ve tur ka nei lem lo a ama erawh chu assistant director ka ni ang in ka zuk tel pui kha ni mai a so kan actor tur changtu pa tur te pawh an in buat saih nawk nawk a an thawmhnaw hak tur te an ha tha a.

Hei tunah hianin camera man khan saw ti lam saw han la phei se saw shooting han start tawh a. Sawn shooting sawn start tawh a, saw tak ang sawn rawn kal phei vel dawn a nih a zoom rak theih pawn ta ring lo a, cinematic khan nia phawi chuang lo a. Chuanin hei vawiin hianin erawng te kan bawl dawn a, sa te kan lei thla a, chhun a ei tur in tur te kan lei a, tlai lampang hianin tent te kan keng a, dar en zah thleng nge kan shoot dawn tih ka hriat loh vangin tlaiah te pawh kan awm hmel a, chaw te kan ti nge i, rung te kan bawl chawp vel dawn a, in nuam viau tura ngai la rawn ap ding zel a. Hei hi kan chet sual hma vel kan shoot kha a ni a ti hian ka sawi ang khan hun hlimawm tak mai kan hmang dawn emaw tih nak lai hianin beisei loh deuhin thil a thleng a, a pawi viau mai a saw ka hnung lamah sawn shooting kha ti khan ka han thleng kha a han in buatsaih nawk nawk a ti hian shooting hian a han be nghal a. an chang thiam hlawm khawp mai a tihian kei phei chu side seeing ang khan ka nei a hmun ta an tui khawl na te an tui tih thiang hlim na te hi ka lo en kual a video hian ka lo la kual char char hemi an tui khawl na phei chuan in ka han lawn chho hi sangha kha lo tam viau mai a no te ho le pui ting kha an lo Tam viau mai a, mit aw mit a tlei duh viau mai tiang ka hei ka lawn chho a, kan thlir kual vel a ni. Ka sawi ang tak ang khan tah hianin sangha an lo phet sep sep mai an hmuhnawm duh viau mai, tui a tling pum mai a, a thuk dawn viau mai khu hei an dah khawl sa kha ania tiang kan chhuk thla leh a. Tlai hianin hei shooting na tur lampang kha kan pan phei tawh a, hemi kan pan phei na hi mi an lo kal nasa tih hriat a ti hian hei a bel deuh hun mai a, hmun hi nuam viau mai a hei kan sawi tak ang khan a bel deuh hun mai a chuanin a chung lampang te hi a hnim hian a zar hliah vek a, nisa em em tur kha a awm lo a, tian a chhungah hian kan kal phei a khi kan hmuh ang khian a chung lampang khi. hnim hian tin a zeh a a zar hliah a ah puk chhunga hnim puk chhunga lut te pawh kan ang lek lek a ti hian an a nuam viau a ni hahthlak lo deuh in hahdam deuh in te hian in hmun hi va thlen thei a ama erawh chu sawi leh sawi hnu mizo te hian kan hmun mawi neih te hi kan uluk loh zia a lo lang leh dawn a kei phei chu ka hmuh hian ka rilru na em em mai a ah tiang ang hmun tha kan neih te hi kan va han. Uluk nachang kan va han la hre lo em tih hi ka rilruah lo lang a, kan changkan lo zia lo lang leh dawn a ni. Hei ti ana hmun hi kan han thleng a, kan han thleng fel chiah hei boruak tha kan hip dawn maw tih nak lai bawlhhlawh lo tam em e plastic kan thil ei in nan ning nuai ange hei bottle ruak tih te thil kawr hrang hrang kha awm nuai mai a. nga ti nge mahni hnawm hnawk te chu kan hawn mai thin lo kan then fai mai thin lo ka ti a tui hi thianghlim sia ram dang mi te pawh lo kal ta se zah thlak a ni hei kil khat ah hian a awm khawm ruih mai thin tui erawh chu thianghlim em em mai a tiang kan han kal kual a hmun nuam ka tih lai lai te ka lo fang kual a chhak lamah khian shooting an la nei a ama erawh chu khi mi. Tuikhawh thla bulah khianin shooting nei tur kan nih vangin lui kha kan a ngai a, lui kan kan lai vel khanin kan camera man leh crew te zinga mi pakhat khan che sual ta kha ni tikhanin khawrungah khan an tla a ni a, hun tam pawh kan zuk hmang hmang lo a tianin kei a shooting a chhak lama neih lai hianin ka lo vei kual a hmun mawi ka tih lai lai te. Thla ka lo la kual a, video te hian tiang ka lo la kual a, nuam ka lo ti em em a, hun hlim awm tak mai kan hmang dawn a maw kan tih lai hianin ah chhiat kan tawk ta si a ti hianin hmanhmawh bak leh kan tlan ho kha ngai ta a, amaherawhchu chu heti lai hmun vekah hian shooting hi kan zuk chhunzawm leh kha chu ngai dawn a ni a, a chanve kan zo tawh si a, ah ni dangah. Hun remchang leh ah kan kal ngai dawn ni. Hei tlai tui khawh tlai hi tui thum an tiin ka hria a, ka sawi dik lo nih chuan milo hrethiam ula tui thum an tih hian ka hria a. Ka han thlen hian hei Chasual an awm tak ah khanin ka nula te ah thei thei in ti hianin ka han in hruai chhuak a, hmanhmawh bak tlengin motor in kan tlan haw leh a, Civil Hospital ah kan han in. Entir nghal a, doctor leh nurse ten thiam tak maiin lo enkawl a, x-ray ten han ti a, hun hniha ke tliek a ni tih te kan han hria a. Pawi viau mai a, Amar chu kan tlangval a hi a tuar chhel em em mai a, na hmel pawh khan lang duh lovin a tuar ngat ngat mai a, Maru chu a na ngang a nia nge, khur char char mai a taksa te. A hnu lamah chuan a chhawkna te nen khan han chiu a, amah hian na ti lo ang a hmel han put te kha tum mah sengin a hnua kha chuanin tlun ang deuh khan a awm a ni. Tin, doctor ten thiam ang tawkin han enkawl a, awrtho lamah hian admit nghal a ni a. Hun remchang hmasa lama a ke hi zai tur a ti a ni. Tian hei hi zan hmasa lama kan shooting neih kan thil ei lai vel a ni a, hei kan nau che sual a kha a ni. Awle khati zawng kha tun tuma ka video rawn dah theih chu a ni a, khati zawng kha a ni e.